Zita rangu ndinonzi Se Magaruwa. Nhasi ndauya nechidzidzo chetsika namagariro evanhu vechishona. Ndakanangana nekuti ngano dzakanga dzakakosherei mutsika namagariro echishona. Zvakanaka. Chirungu chisati chagara vanhu vatema matunduru, ngano dzainge dziri chinhu chakakosha muupenyu hwavo. Kutaura ngano yaive imwe yenzira dzokutandadza vana nguva dzamanheru uye kudzidzisa vana tsika namagariro avatema. Kwakanga kusina mabhaisikopo, wairesi marekodzi nezvimwewo zvava kutandadza vana mazuva ano. Kwakanga kusina zvikoro izvo zvava kuita basa rokusvinudza maziso avana kuti vanzwisise nezveupenyu hwamazuva ano. Ngano dzakanga dzisingangotaurwe chero nguva yada munhu. Dzaitaurwa nguva dzamanheru muchirimo vanhu vachangopedza kudya. Zvainzi zvaiera kutaura ngano masikati kana panguva isiriyo zvakaita sezhizha. Dzikataurwa pazhizha zvainzi mbesa dzaizopenga muminda dzotadza kubereka vana. kwaitova nechembere dzakanga dziri vana mazvikokota pakutaura ngano vana vomumisha yakavakidzana vaiwanzoungana kuzonzwa ngano dzichitaurwa nenyanzvi idzi mazuva ano zvave zvimwewo zvave zvimwewo ngano dzave kunyorwa mumabhuku uye dzave kutaurwa zuva rakacheka nyika muzvikoro Kunakidza kwose kwaisiita ngano chaidzo dzapasi chigare kwave kungonyura pasi kuchinyangarika samadora. Mungano chaidzo dzepasi chigare hamuna chakanga chisingaitiki, muzere namashiripiti. Vanhu, mhuka nezvimwe zvisikwa zvinofema nezvisingafemi zvaikwanisa kutaurirana. Vanhu nemhuka zvaigona kuroorana chaiko kutoita mukadzi nomurume vane vana vavo. Zvaigonawo kuti kana munhu akaimba rumbo muti wodonhedza michero kana kuti gomo ritsemuke napakati kuti vanhu vawane nzira yokupinda nayo. kunyange zvazvo mungano muzere namashiripiti asi zvidzidzo zvirimo zvinonyatsobuda pachena mururimi rwedu mune chirevo chinoti kuudza mwana upedzesera mwana akangoudzwa kuti kuba kwakaipa hazvinyatsopindi musoro make asi kana akaudzwa nyaya yezvokurwadza kwechirango chakapiwa munhu ainge aba anonyatsoona kuipa kwokuba. Ndiko kusaka vakuru vedu vaitaurira vana ngano dzinotsoropodza tsika dzakaipa dzakaita sokunyengedza, kuzvikudza, umbimbindoga, utsinye, unyope, umhondi, kudadira vamwe, ruchiva nedzimwewo dzakadaro. Zvinhu Zvizhinji zvinoitika mungano dzapasichigare zvinobudisa pachena mibayiro inozowanikwa navanhu vane tsika dzakashata. Kazhinji kacho vanhu ava vanogumisira nokurangwa neshamhu inorwadza. Vaye vane tsika dzakanaka ndivo vanozopedzesera vave nyanzvi kana vawirwa, vawirwa nerombo rakanaka. Pane kuti tione ngano dzepasichigare sechinhu chinonyadzisa, ngatidzitore senhaka yakakosha yatakasiyirwa navakaenda kare. Haiwa, ndinotenda ndopaperera chidzidzo chedu chanhasi changa chiri pamusoro pekukosha kwengano dzapasichigare. muchikamu chinoteera tichauya zvakare nezvimwe zvidzidzo zvetsika namagariro evanhu vechishona neni wenyu semagaruwa ndatenda